Hello?
Hello. Ee, nda. Eh, Ndi ya masipala afho. Ndi vhone makonde. Nda, ndi vhone makonde, ndi khou amba na nnyi? vha khou amba na rita mali mufumakadzi wa bob mali o oh, rita hu itwani ṅwaha muswa oh, ee a vha na vho kugigi vho kwa back to school vho uri ri to soko to campaigna nyana a ri nga to khouthesa ri ḓo to to ita khouthi dze dza normal ini zwino ngori muimbi we ra ri tshi ni bukela ene a ni tshe naye ndi khou amba uri ni ḓo ri ṋekedza sevisi yo imiwa nga ifhio nḓila ngori khamphani yaṋu ni a imbi a ri na a thi ri na uyu mbuiseni the dj ra dovha ra vha na raz canley ah. eh, i nga vha nice gigi i nga vha nice shem ndo no i plana ndi ri nṋe ndo no i vhona i gigi khou itea ah, uyu uyu wa vhini wa zwidije zwone uyu wa tshilelo tsha zwitshele zwiṅwe zwilelo to zwivhona zwori a si zwilelo zwa tshelede ndi zwilelo zwa zwitshele nṋe ri khou ṱoḓa dj ma a zwi slenda masekane a ḓo ri farela mixara zwavhuḓi hai vha zwilelo zwa zwitshele eish hafhuḽa muthu a- a- houḽa muthu houḽa a ri mu bvise man houḽa musidzana makhadzi ngori kha zwithu zwa zwa zwa zwa zwa vhana vha tshikolo ndi vhona unga u irrelevant ngori abe houḽa muthu houḽa na zwo tou ṱamba ha tu funa u ṱamba zwavhuḓi zwino kharali vho muthu a sa khou ita zwa vhuyaḓa be cleanness is next to god ende vhana vha ḓo guda mini abe houḽa muthu zwavhuḓi vhuḓi dzigigini nzhi ri tshi ḓai ndi ri u vhilisa maḓi o ṱamba nga bodo yo bika tshidzimba a vha pfhi tshifhinga tshinzhi zwi ri khou pefoma vha kona u ka tshidzimba Veo, eh.
veo na ife vha songo tou bva na tshikhafuthini tsha tshidzimba hai a si tshikhafuthini vhone u vho to bika nga bo- u vho to- u vho to ita nga bodo yo bika u na vhuya ḓa baḓi o ḽa musanda that's why ndi khou ri a ri mu bvise ngei zwa vhana vha tshikolo vhathu kha vha ṱutshele kule u vhilisa maḓi o ṱamba nga bodo dzo bika Hey. ngori eh, na tshi vha ri khou ri farisa shiashi Tshi- mara zwi a one fana ei Rita, ola ini- muthu that's why wa tshi wana ndi khou shavha uri vhana vha ḓo farwa nga dzi sainasi ya hone mara muthu we ra ri khou ni tholela ene ndi onouḽa wo vhilisa maḓi o ṱamba nga bodo bika tshidzimba makhadze ndi ni si tshe naye ri nga si tsha shuma na ini Ha, zwino vhe ni ndo khou zwi nkhatha psa. ngori ni khou nsaha ngori nṋe a thi tsha- a thi tshena ola muthu no ri vha ri khou ṱoḓa makhadzi zwino manager vhe matsina na ni nyemba khou tou ini. nzwifhela ni tshi ri shumela venḓa shumela venḓa kale ni khou tou tamba nga nṋe vhe u vha masipala no ini muṋe ndi ini muṋe ai vhona makonde ni a funa vhathu luvheleliwa hai mm. fhambana na nṋe ni kontswenya a huna zwine ra nga ita ini a no ngo ḓi humbulela ngori ro tea ni songo tenda tshiponyoko ḽa muthu ndi khou amba nimba mini ini unless ni tshi nga to remixer nyimbo dzawe na ri ndi dzaṋu ha ngoho ndi khou to rabela ḽiṅwe ḓuvha iphosishini vha vuwa vha si tshe nayo vho lovha oh, ra ri bve kha ini